Ɔho wei mo sɔre a mo se ae ɛna Lawrence baeɛ ɔbɛgyegye agyapadeɛ ɛna Lawrence ba aba abɛyi se nti sɛ kagye Nyankopɔn na ma NDC foɔ ba abɛn ma nka mmerɛ Chris Aboagye hwɛ ɛna ano a yɛkyee no a wɔn kɔ han cocaine foɔ ne sɛ bibi foɔ a wɔn bɛgyina hɔ ɛna free Mary Chris Aboagye free Mary Chris Aboagye na yoko wɔn ni sika biara na Justin Kwadwo aba abɛtu mfuturo agu Ghanafoɔ ani sɛ ae, mmara Chris Aboagye, deɛ nti a ɛɛ wɔn kyiri sɛ wɔnim kasa yɛ ɔkasa ma NPP party no yɛ a maame pɛ tɛɛtɛɛ mu akɔ a mmara Chris Aboagye ɛbɛka ho asɛm nti na yɛakɔ akɔkye no sɛ Ghanafoɔ sɛ mo sɛ ɛnɛ court judicial na NPP foɔ bɛkɔ demonstration sɛ yɛmmɔ Ghana constitution ho ban a NDC foɔ de mmara no ahyɛ yɛn nsam ɛyɛ deɛ yɛyɛ no. Wei hu no mu bɛkɔ demonstration sɛ wɔn nkurɔfoɔ awie sika nti yɛtaataa wɔn yɛnya wɔn no wɔn ni. Saa accountability wei bi na Rawlings bɛyɛ yɛ a saa ekuo wei asantemam wɔn amfa mpɛ Rawlings asɛm da. Woyɛ akwadaa a wɔsi so yɛ asɛ bi wopɛ nokorɛ wopɛ biribiara. Saa nkurɔfo yi a mmerɛ akɛse aboagye na na wɔn nenam wii base gyinagyina kaa so redi mpɛtɛkwa no, na nka Nyankopɔn amfa kwan mu a, ohia na wayɛ yi. Ne aka akyerɛ obusuani sɛ wowɔ ammɔ bra because of this sɛ mmerɛ akɛse aboagye wɔ agyapadeɛ. So wɔn, hwɛ sɛ ne court de ne nsa atoto n'agyapadeɛ a wayɛ so. Wei ne kyerɛ sɛ ɔman no Saa nneɛma yi no ɛrebɛboa ma Ghana agyina yi. Because sɛ ɔwɔ abɛn mu na sɛ obi wɔ biribi na sɛ wodi ɔman no sika a, yɛgye w'agyapadeɛ. Nti saa adeɛ a Rawlings bɛyɛ yei no, na ɛyɛ bɔne anaa? Kwabrane tumi kɔtɔ dɔkono no wɔtu dɔkono no nyinaa na ɔtɔn boa ɔpɛ. Na wei, akwadaa a wɔ Ghana, wɔ Santeman, wodwene Ghana ho. Na saa nkurɔfoɔ yi abɛyɛ sɛ on the six yɛkɔ demonstration sɛ obi awia ɔman no sika obi ɔmu didi ɔman no sika awiawia nyɛ yɛn ho agyapadeɛ sɛ dam nti mɛka yɛn ho ne nkutu mmɔnden so a wokɔ akɔpɛ deɛ wɔn di sika no mu maa wɔn bi wɔn di sika no maa wɔn bi wɔn wei yɛ mmerɛ so sɛ ghana wɔsi gyae partisan ne ka no korɛ wɔ ɔman no mu. ɔkɔ ka ɛsɛ ɛ wɔyɛ santini na wɔ santini paa na ɛka ndc npp asɛm sɛ hwɛ no a mmea me bɛ kumase ebɛ kumase a mekɔ bɛ soa me run about sɛdeɛ wɔn si yɛ overhead yɛ a ɛwɔ hɔ na npp government aba abɛtena so na borɔfo akɛseɛ ne nneɛma akɛseɛ nko ara na nkurɔfo yi yɛhwɛ sɛ wɔn ɛka gu yɛ so abira wɔn nyɛ hu na mo disika ne sɛ yɛ gyimi nyɛ saa. Mo didi sika no yɛ gyi no. Yɛn kɔ sis demonstration. Constitution bɛyɛ na yɛ kɔ bɔ ho ban. Na yɛ kasa constitution no yɛ dwane afiri ɔman yi mu. Ana constitution no wɔbu ban sɛ deɛ dollar ti firi na na. Ee MPP. Nti yɛ tu mo fo ɛna mo posa mo baabi. Nti mo nhunu sɛ sɛ sɛ mo mpɛ strategy a. Mo de bɛka saa Ghanafoɔ bɛgye mo atom na mo nya ntorɔ sɛ because eh, Mirakis Aboagye case kɔ a mo bɛgye gyina mu kaa sɛ maame pɛ tɛɛtɛ akɔ ɛno nti ɛna yɛkye Mirakis Aboagye a afei ɛno efunu n'ani abie efunu no na ani abie no ɛnɛ nkɔla PZ foɔ yɛ a NPP foɔ Ɛde ntoro soma mo. Momma ka nsɛm ato media no so na mmerɛ kɛse aba nso ka sɛ nyɛ sikasɛm nti na yɛfrɛ no Yoko. Na saa nkurɔfoɔ wei, yɛgye wɔn di. Saa nkurɔfoɔ wei na ɛpere sɛ yɛn mmabaa wɔmmia mmra na wɔn san mmɛdi ɔman no so na sɛɛ sika no a wɔwiaeɛ no ma wɔmmia mmɔ asu ngu wɔn so because ɛyɛ Ɔnkyɛnni People Party. Enti bɔne a wɔadi ɛno nti no yɛnyaa wɔn mu. Sɛ nka NDC amma a yɛwɔ ha ɛna nka NPP foɔ wɔn atɔn yɛn mu nnipa no nyinaa adi ka sɛ ɔman no yɛnsiesie nti yɛnkɔtena Kosovo na aborɔfo no bɛsiesie kuro no wie aba abɛfa yɛn hunu na me maame wo papa yɛmma biem kɔsɛ ankorɔfo no sɛ na ntɛm ahyehyɛ adeɛ so wei yɛ kukuro mpo no ni ɛbɛsoa wɔn wɔ nneɛma bebrebe a wɔn yɛ ɛkyɛn no ayɛ we break the eight we break the eight wei ama ma kae ma sɛ mɛ papa bi okɔ nya accident yɛ a yɛaworɔ no ho nyinaa aka ne mpaboa papa mi nyini mpaboa sɛ i will die with my shoe i will die with my shoe ɛfɔ ɔso worɔ ya mpaboa ya sɛ so atansa ɛna ɔde ayɛ socks ebi ni nsuo ba abɛhwe ama adwene ɛho ada hɔ npp suni suni suni suni.